Tamɣart n yennayer neɣ ameṛḍil. Tagi d yiwet n tedyant i d-ttalsen yimezwura-nneɣ. Tesɛa assaɣ d yennayer. Ihi, qqaren zik-nni tella yiwet n temɣart iwumi ssawalen Nna Meɛduda. Ɣas akken tesɛa sebɛin n yiseggasen di tudert-is, mazal-itt tbedd ɣef yiman-is. Udem-is kerzen-t wurfan d yiɣeblan n ddunit. Maca yezga yennecraḥ, ur tessin leɛdez neɣ d acu i d ɛeggu. Segmi ara d-ldint wallen-is, ur tessin iɣimi. Hattan deg uxxam deffir n uzeṭṭa d yijeqduren n talaxt, Neɣ deg lexla akked teksawt d ulqaḍ n uzemmur, yal tasemḥuyt s yirmad-is. Akka i d tudert n yimesdurar. Nna Meɛduda tezdeɣ deg yiwet n taddart i d-yezgan di tqacuct n udrar. Imezdaɣ-is ttidiren s tfellaḥt d wayen i d-yettawi wakal. Yiwen n useggas, mi d-yekcem wayyur n yennayer, yebda lḥal ixetter-d. Ageffur d icercuren, aman ttuɣalen s igenni, abruri d usemmiḍ. Imdanen akk rewlen s ixxamen-nsen i wakken ad sdarin tarwiḥin-nsen seg reffu n tegnawt. Tameddit n yiwen wass, yebda iɣelli-d udfel amzun d timčimin n leqṭen, imi qqaren yessa-d ubruri i udfel. Yessaɣ-itt-id akken ilaq, yessud tiwwura n yixxamen, regglen yiberdan. Imezdaɣ ufan-d iman-nsen ttwaḥebsen, ulac tuffɣa neɣ asiyi ɣer berra. Azal n wagul, ulac win izemren ad yeffeɣ ɣer teksawt neɣ ad d-yawi xersum d aqeccuḍ i useḥmu. Nna Meɛduda i yuɣen tannumi ad tessufuɣ tiɣeṭṭen-is akken ad ksent, tḥulfa i yiman-is amzun tekref. Iḍaq lxaṭer-is imi ɣ teqqim acḥal n wussan deg uxxam. Kra n wussan kan, yebda-d yiṭij. Adfel yebda ifetti. Tekker cwiṭ n tizizut deg tmurt. Tamɣart ifaḍ wul-is si tumirt, teffeɣ nettat d tɣeṭṭen-is akken ad temmager ccbaḥa n ugaman wass-nni. Terfed aqerruy-is s igenni tenna-yas, Teẓẓek ɛemmi yennayer, truḥeḍ ur texdimeḍ kra. Akken yesla yennayer i imeslayen-agi, yerfa mačči d kra, iruḥ ɣer furar yenna-yas. Ttxil-k a ɛemmi furar, reḍl-id yiwen seg wussan-ik ad wteɣ yir tamɣart, seg usemmiḍ ad teqqar. Yerḍel-as furar yiwen n wass seg wussan-is imi anni kan inneqlab lḥal. Asigna, rrud, abruri d udfel. Asemmiḍ yeǧǧem tamɣart, yellan d iberreḍ d tɣeṭṭen-is, ur tezmir ad tesber i lḥal yecban winna. Tekker tettɣawal i wakken ad tennejmaɛ s axxam-is, mi tezgen abrid, dayen kersen yidammen di tfekka-ines. Kkawen yifadden-is, teqqur seg usemmiḍ, dɣa din kan terbi terwiḥt-is. Ɣef wanect-agi i s-semman i wass ameggaru n Yennayer Amerḍil. Furar yesɛa yiwen n wass ineqsen ɣef wuguren nniḍen. Tamɣart n Yennayer neɣ Amerḍil. Tagi d yiwet n tedyanin.